Kalau nya urang kaya tu ngandalakan anak banyak senyuman daripada air mata. Contoh, anak ta handak tatukarakan kandaraan Ninja RR. Kurihing haja, duit banyak. Anak handak HP Nokia N sembilan lima. Senyum haja, karena duit banyak. Cuba nang susah ngandalakan anak, anak batagih pintul, pukuli hulu.

Anam tahun dalam sijarah kemudian. Wan tu mat ha. Nya tagantung ulun haja. Handak saratus tahun gin kawa. Nya tagantung ulun manyambat haja. Handak mati salajur gin kawa Mas Kurni. Mati kah? Sasudah Mashkur ni baumur anam tahun, mamanya ni daripada ingin manjadikan anak ni bailmu, karna anak ni kita kada cukup saurangan mandidik parlu urang lain, lalu umanya ni mandangar SD buka sakulahan di pinggiran sungai Pingaran, lalu mamanya ni handak mamasukakan kalas satu SD. Han, jadi ulun pesan lawan keluarga ulun di Manduin ni jua, ada anak kal halus tulung kirim ke sakulahan, ka TK, ka madrasah, karena kan kita ni kada cukup madidik anak karena banyaknya sibuk, betul? Baisukan kita handak manurih, pukul sambilan handak ka pahumaan, kamarian pulang nungkih kayu, malam kaluku handak nah pulang. wayah pandidik anak jadi atar kasakulahan bu ai baisukan mamanya bawa ke sekolahan jauh berjalan ya Allah orang susah padang perupuk diam Padang kumpai baduri. Padang dadangkak padang lumbu. Kacubukan lawan anak hayabian. Taranjah tunggul maliung. Taranjah lubak malacung. Tahayau duri baundur. Tabibit ruku malikit.

Malipat tangan kada ditarima kalas satu SD, iyalah pak? Napa kakanak maiyahakan? Tagas tuha dintu, urang tuha nang ulun takuni, kada mun kakanak iya uja, tagas tuha dintu, iyalah pak? Iyalah bah hari itu, han iya kalo, nya dasar nantu ulun ja kada tahu. Bahari itu ja guru ni mantis murid dahulu bila kada sampainya paya daun talinga kada diterima kalas satu SD. Lalu ditis maskur kada sampai. Mamanya kecewa lawan anak kada jadi sakulah mambawa bulik timbul kekecewaan maniwas lawan anak hankor hankor hankor hankor.

Sambilan tahun riwayatnya Maskur tu hanyar kawa sakolah SD, hanyar sampai anjapai daun talinga. Haan jadi nah urang urang bahari tu ma sambilan tahun hanyar kalas satu SD, mun kita sini sambilan tahun tamat dah kalas anam. Haan dasar dintu nya urang bahari tu katapi pintar. Sambilan tahun lalakian nih dah umur mandian gih betilanjang masih marabung dah bulu kuntul betilanjangan ja mandi haan bahari mun wayahini tika aja masih kada kun betilanjang lagi sama ja bibiniannya tuh jua sambilan tahun umur kada supan kada mandian kasuai betilanjangan aja jua bacaur lalakian ih kaya hintalu di dada hudah. Kada supan kada bawaluhan haja burit diung kaya eh. Nah waluh. Jungkingakan kamu ha kawan, lalaki bibini itu tu. Nah waluh. Haan bahari, mun wayahini sambilan tahun cubakan bawaluhan. Nah waluh. Kada salajur. Nah waluh. Kada linak waluh. Han beri sambilan tahun dah umur bibir kada supan-supan mandian nawala nawala mun ini coba kan nawala ngada salajur nawala ngada linak walo. Han bahari bahari itu mah kada pina supa-supannya kada bakal gana-ganal hudah kemudian kita lihat sejarah berlanjut ditentukan oleh gurunya murid pertama kelas satu turun pertama pada hari Senin Mamanya lalu sebelum anak turun dipanggil dulu di saat pagi. Nah kita lihat pendidikan orang tua. Jadi handaknya orang tua kayak itu jua lawan anak. Bila anak tuh handak sekolah kiau dahulu. Kor, ada apa bu? Sini. Ada apa? Kesini nak. Engge, iya duduk dulu dong. Duduk maskur. Napa ma, buah nginum jua manya. Habisakan ni maskur. Pacang bajalan sakulah.

Ada ulun lihat wayah ini, urang tua bukannya men, bukannya menanyakan tentang alat sakulah, tapi bila anak handak turun, HP dibawalah. Pulsa diisilah. Haan bungulnya urang tua. Tutu menyuruh berpacaran wara. Kada sampainya belum ka, tuh kada sampai kaparingin, singgahan jalan batu baru mati. Di mana sayang? Di jalan batu bara mati. Ada ngilah aku di situ. Iya. Urang ke sakolahan inya nah di tanah luar. Gara-gara orang tua tuh. Makanya orang tua tuh hati-hati membimbing anak kalau anak kita mau pintar. Ahlak dijaga dahulu. Lalu naklah ikam sebelum ikam turun ke sekolah terima amanah dari mama tiga dahulu. Inggih. Handaknya orang tua kaya itu. Kaya apa nang tiga? Dengari bersama. Kaina naklah ikam. Maklum kita bejalan, bahari itu bejalan berataan.

Lihat ti kakanak wahini. Mun bahari tu inya bila maliwati urang tuha man permisi lah. Julak kumpar lalu lah. Kai permisi ulun. Kan kakanak bahari. Lihat ti kakanak wahini. Bininya lalu bakantut wara. Pus bakantut. Hantu kakanakan no kami di sini insya Allah sama. Karena orang tuanya kada pernah mengajarkan semacam itu padahal ahlak. Ahlak itu sebagian dari iman. Orang nang berahlak orang nang beriman. Ahlak baik, iman baik. Hati-hati. Yang kedua, kainana kaikam dalam perjalanan ikam, ikam di manakah? Ada nang memerlukan pertolongan.

Yang katiga, bila ikam sampai kina ka sakulahan, guru anggaplah sabagai urang tuamu. Bila kita tu murid mau maanggap guru tu urang tua, insyaallah anak kita pacang pintar. Tapi bila inya maanggap guru kada bapintar tu.

Fungsinya urang tua kita jua. Katiga, guru kita yang mendidik kita secara zahir punya ilmu itu fungsinya urang tua kita jua. Sampai mati itu berfungsi urang tua. Hati-hati menyambat guru. Ini kadang-kadang sudah tua, bakas guruku. Itu sudah tercela bagarak tiang aras tupai. Bakas ja kita nyambat lawan goro tu bagarak tiang aras tu. Hati-hati lawan goro. Mintuha sama. Ni kadang-kadang mintuha dibidaakan lawan kuitan seorang tulak naik rambutan dua kayu. Nalumuan lawan kuyakan. Nalumuan latar nu mintuha. Bahiraan mintuha. Han bungolnya. Badusa bangat tu tu. Mambidaakan. Badusa, mun handak itu jangan dibarii sakakali. Dintu caranya, jangan dibidaakan karna itu pungsinya jua urang tua, hati-hati lawan mintuha. Sasudah Maskur ni manarima amanah nang tiga, lalu turun Maskur sakulah. Guru mulai partama manarima Maskur sudah mahirankan. Sahari, saminggu, sabulan, hiran guru malajari Maskur. Maskur ni ja guru malaikat apa malaikut? Wali ka wala kah? Hiran dilajari sakali dapat, dua kali lancar, tiga kali hafal, nang kaampat kali gurunya belajar. Tabalik sakalinya. Hebatnya ilmu nang diterima oleh Maskur. Kelas satu naik kelas dua ranking pertama. Pintar.

Mulai kalas lima sejarah berjalan. Di waktu Maskur kalas lima, tulak sakulah masih di tengah-tengah hutan, takisah meliat dari kejauhan asap menggabul. Wan tu bahasa Indonesia tu tau. Arti bahasa kita tuh palak bakukus. Kan makanya supaya paham. Mun ulun bahasa Indonesia nang nang tuha kada ngerti. Kena misalnya ulun sambat pulang, wanita sekarang sangat membutuhkan laki-laki. Arti membutuhkan membutuhkan tuh memerlukan. Kena sangat nang tuha memelirkan. Betuhuk nyaman boleh. Makanya bila ulun bahasa Indonesia ulun ulangi bahasa kampung supaya ngarti. Hujan kari. Ada ulun deh nah lakas bulik bila hujan ambihan lagi. Terus lanjut. Lanjut masing-masing. Di saat Mas Kurni melihat asap mengkepul, palak bakukus,

Bila takajut tu Allahu Akbar. Itu handaknya kita kata. Ada ni kada bila mailan guring takajut. Ih palir. Lucap ha manangkap. Nah lagi. Cakasambat pang bila takajut dulu. Astagfirullah. Hanyar nah. Pala dapat nyaman dapat. Ni kada beli takajut ih kalimut. Babakas tahi disambat. Makanya jar Nabi kita ni jangan buka mulut kalau kada mengandung ibadah. Artinya jangan baucap bila kada jadi pahala. Ni kada mun kawa urang saharian dikuyak. Makanya kita tuh disuruh bila baucap jangan baucap bila kada jadi pahala. Makanya kita tuh bila takajut astagfirullah, tadangsar subhanallah, gugur atas niur alhamdulillah. Pahala tarus. melihat masker rumah semua terbakar. Dahulu itu kan sudah ulun padahkan kada ada alat-alat canggih itu. Kada ada pamadam. Lawan imbir ni nah kada guyan menyembur. Imbir saja sing bahari itu beburit papan. Kadangkaran menyembur. Sapalih ulun tampurung niur kacupuk. Kacupu, kadanya rumah apa aja mun tampurung liur kacupu, tampurung tu najujak ka bawah haja mambasuh kacipik kacipik kacipik, tutu mau pajak kacipik kacipik kacipik kacipik kacipik nang subalah nya lagi lawan benda nang kacipik kacipik

Di saat marasa panas dalam rumah, hanya rumah ganal tu kada tahu urang kabakaran di lain. Rumah di atas tabakar kada tahu karena rumah kaganalan. Mun saurang tadangar urang kucing bakalahi ja kan dangar salajur. Dima pang rumah bila dibuka lawang maungut kucing di dapur. Kada sing kamaran. Mun di urang kamar banyak jadi kada tahu urang kabakaran di luar.

Han jadi kalau menjapai bibini lalaki kalau inya benar musibah kada papa tapi niatakan wa ta'awanu japai ha ni kita kadang-kadang kada niatnya kada wa ta'awanu niat mengucik itu nang kada boleh melihat bibinian rabah di jalan lakas mengangkat sambil mengangkat sambil

Kanapa kau maskur jadi ke uma angkat? Karna bibinian. On, kalo bibinian ni ganal kaya apa ja lalaki ini ka uma angkat. Ulun cuba kan ha cuntuh. Sakali dua ku mangkat bibinian ni. Tapi kalo kayu salawe kilo udah sanggup. An, jadi bibinian ni manimbulakan gairah jua.

Tatingkulup tatumpang lawan Patimah. Ranai badudua. Kada bagarak lagi siup badudua. Sambil mahar karuku sambil siup nah. Ulun dasar kaitu buai bila bakisah ni kada kawa kada baruku. Bila kada baruku kada basinyal lagi. Hilang jaringan.

Semua harta adalah titipan dan amanah Allah. Iih jumanya aku kada papa aku papanya rila haja karena semua adalah titipan Allah nyaman ai rila nyaman ai sadar duit masih banyak rumah dilain masih ada nyaman ai baucap alhamdulillah amanah Tuhan kada papa kada papa duit banyak lagi cuba kita nang susah Rumah nini tuannya tabakar. Alhamdulillah suka banget. Dada harapan. Manggarong eh tangis lagi. Mun nang sugih nyaman eh orang. Tabakar rumah papan, ulah rumah samin. Tabakar rumah samin, ulah rumah wasi. Orang sugih. Coba kita nang susah, tabakar rumah papan, guring di tanah wara lagi. Kawala syukur alhamdulillah.

Anak kita manangis dia bapanya bersabar bersabar bersabar bapanya ini bakal lamin dua jua bila siang naik niur malam baindrok jua Katujuh bapanya nih gini masang palaminan basabar malu buburitnya meringakan basabar nyaman nih basabar anakku kamu anak nah jadi kamu lo anak titipan anak amanah titipan aja anak tuh amanah ulihan nah

duit puluh ribu. No, orang behimat mencariakan, orang sugih menyuruh, coba nang susah nyuruh, cariakan mana anakku, aku handak bairak dahulu nah jar orang. Tahu kada jadi napa apa. Dicari-cari kada ada bekas-bekas tanda kematian. Jurang di mana garang tampar biasanya kam kamar Haji Fatimah istirahat situ? Kamar tamunya pang, situ. Am, kamar kamar tidurnya, situ. Ai, kamar tahinya, situ. Alah wc itu kamar tahi lo ko. Kan kakanak kada paham jua. Inya mayangan rumah ganal, kamar banyak, urang ni langkap, urang bir sabuting kamar, sabuting wc. Wan urang sugih. Jadi kamar makan gin be wc. Jadi sambil makan sambil bahira ja gin. Oh nyamannya orang sugih eh. Mun saurang rumah kada siwisian, bilang lebih hirap rapas ka higi rumah. Bila maulur kacawat puhun pisang, eh jurang nya dihirai pisang ko. Pandak ku tabang. Angkat cawat bukah pulang. Bila bacokong di puhun niur, ah jurang kagugurannya ko di atas. Bajauh. Angkat pulang cawat tarun ka pahumaan, jurang handak ku tanjangi humaan ko.

Nah bungulnya. Nah bungulnya. Urang musibah, urang manderita kahilangan harta, kahilangan rumah, saurang gawian maksiat. Kada tahu urang siup dikira urang maksiat nah loko. Nah batingkit pulang nah. Alah bungulnya. Alah hungangnya. Urang musibah saurang gawian nah. Bukah ka kampung. Tuh, tuh, cucuk haja bala turun. Cucuk haja Tuhan banci lawan masyarakat. Tuh, maksiat, maksiat, maksiat. Nangapa jurang? Tuh, tuh. Nangapa situ, tuh? Di pohon langsat. Napa garang itu tuh? Napa garang situ? Nah. Nah, jurang mabok sakuna ini bungulnya. Behebar pang baik-baik, napa? Toh, toh, toh. Napa di situ? Nah. Nah. Lo kuja nginum gajah si bungul ini. Baik-baik pang behebar tuh. Baik napa lagi tuh? Napa situ? Nah. Kada ngerti orang kampung. Tulakan cari'i. Pas sakalinya pakai hazah Fatimah dibantu seseorang masih anak jang sekulah masykur nang menolong. Ya Allah ya Rasulullah nih Haji Fatimah nang dicari. Semua terbuka aurat. Kelihatan noh. Nah. Panitia no. Nang kada katuju manjadi dusa mata buka. Ada nang katuju nah manampaki. Ujar malihat barang kada marasai. An bungulnya kakena. Susu nang kita buka mahintalu di dada mahintalu ai susu orang bujang no cagat lain di nantuhan ni mahintalu ai jua cuma hintalu badadar lipir di dada. Bukah haja lagi habarakan umanya Haji Patimah, bapanya Haji Patimah, tuh Patimahnya sana tuh, tuh, tuh, tuh. Umanya nah bukah melihat terbuka aurat anak.

Mulai patimbah kada babaju pacul baju saurang. Mulai patimbah kada batapi pacul tapi saurang. Anak babaju saurang batilanjang. Malihat nalaki ala bungulnya ja nalaki. Hanyar sadar astagfirullah jar. Ah malu ah malu ah. Malu ah malu ah jar.

Habis bapakaian, Ai aja banyak kumar harila aja. Andami anak, Kamana kita mananam bayi ai pang tulungiakan pang barataan. Anum manyuruh ka kalua mbawa. Anum manyuruh mbawa ka pasitik. Balakian si nang kawin nanti. Anum manyuruh mbawa ka padangin. Babaik ka padangin ja mananam bayi tu samalam ja ada urang luyuh baanam mananam bayi ka padangin tu mati baanam. Inya bahaituan kadada rumah sakit, kadada pukimas. Sudah ulun padahakan puskesmas. Dahulu tu menanam baik, pucuk kaladi, pucuk kulanda, di banam pisak tapalakan kakuring, babangat. Dibawa jua maskur, ikut ditatambai, dianggap maskur ini seorang jiwa penulung kada tahu anak siapa. Takisah, mamanya Maskur manunggu kadatangan anak sekulah. Dikira Maskur sekulah kada tahu manulung sudah jua dalam keadaan kada sadar, rambut sabalah hangit, talinga hirang kaya wadai cincin, baju hangit silawar rantas, ruku masih balikit.

Kalo seandainya ruku belikit isap kan. Tu lain doa tambahan. Bahari tu kan kadada jam dinding. Bahari tu kadada jam tangan, kadada jam di HP. Dimapa manghitung anak bulik sakulah mangatahui jam? Badiri di tangah-tangah panas matahari. Bila tajajak matahari tu kapala ni, jam dua belas ha urang bahari. Bila sakilan pada burit sudah cundung, jam satu.

Dihitung umanya turun ke tanah nang kedua kali setengah tiga sudah kada ada kedatangan Mas Gur. Umanya ni begesak-gesak bepakaian mencari anak. Puruk tapih belingkang saberengin. Jenguk ke bawah serang tupai kelihatan. Pusing pulang di mapang tapi orang susah kaya hancau tapi tak banyak luang pada kainnya bibit kutang kada batali sabelah turun jerat umbilaran bila dipuruk pas panjang sabelah mengaluar susu kayu warik mangantuk nah aja susu mengaran susu orang tuh haliur di beberapa peti lantang hilangan susu betul hok anak menjadi muntungnya menyusu kada dapat saya jadi kapit umanya dalam katiak susu

Bebet liumanya baju rabit di katiak. Urang susah. Ambil karudung rungkang. Cari kain nang tabaik ada bakas bendera partai patriot. Andak ka kapala bukah haja lagi. Ada nang maliat, ajur aku banyi pulang patriot liat. Taranjah lubak pacul capal tajak ka pinggang. Ada nang maliat, nah jurang bibinian bakaris. Sak dengar sidin capal bangsat ae jendin. Pemamainan tuh. Ada orang batakon, kadang-kadang jo umanya maskur ni bahasa Indonesia batakon orang kada ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jurang. Kawa kan numpang tanya, tumpang akan ha jurang.

Napa nah hilang? HP Nokia N70. Kada, nah bang? Masin cuci di rumah. Kada, nah bang? Kulkas. Kada, video, hakad. Nah bang? Anak kulik loh, hilang bang, mandir kawan. Nah bang, ngain mau datang tuh. Ada pang jurang tak kabelong. Dengar ti, arti berburung tu kabar nang ramang-ramang. Burung napa nang bahabar aja den. Nah, jurang nang Tuhan ni bungulnya. Arti kabar burung tu jurang kabar nang kada pasti. Lalakian tadi manulung Haji Patimah tu anak orang sugih. Umpat jua siup tabakar tubuhnya. Ah, mbah pang kemana orang mau bati? Dibawa orang tujuh ke padengin. Omanya kada tahu lagi nah buka. Sambil beruku aja. Dari lagi banyunya. Iya deh ini nih. Oma ada suruh nuang seorang. Nah kayak milu panjin so.

Hadirin yang terhormat pengunjung rahimakumullah. Di saat umanya sampai ke sana, jer mamanya Haji Fatimah paresa munnya iya anak pian. Ditutupi lawan kain, digendingakan Fatimah lawan maskur. Masih dalam keadaan kada sadar. Diperiksa, kebetulan maskur pae tersenyum. Alhamdulillah, iya anak Maliat talinga hangit, rambut sabelah, pakaian hancur, timbul umanya kada sadar, barapangkur diupah urang, barapangkur diupah urang, barapangkur diupah urang, barapangkur diupah urang, barapangkur diupah urang, barapangkur diupah urang,

Astagfirullah beneran linak leh. Kuna kaya kada ingat. Han, jadi nang orang tuha tu kadang-kadang memberi amanah lupa. Nang menarima haja nang kuat. Sama nang kaya ulun ni pelapo, pelapo madahi. Kayaknya ulun nang kada ingat pian nang dipadahakan ingat. Pe memberi amanah tu sama bakantut haja jua. Urang nang bakantut nang mancium kada tahu lagi.

Malam ni cakanya pangantinnya ti ada di sini lo nyampe ada berkisah. Cuma pangantinnya sudah ke keluar kabarnya tadi. Kan jadi kada apa-apa jua lagi kada lagi pacang nah lagi. Paling kita kita nang bulik nang nah lagi.

Jam sablas damalam kada mau guring. Cagat mata ka atas. Kuning tarpal. Buah tarpal Haji Patimah. Barokok saurangan. Ya Allah. Seandainya Mas Kur itu sudah dewasa.

Bangunan makayut tutu. Manyak subuh, manyak subuh. Kacaburan mandian. Bila imbah mandi leti jam pas pukul sapuluh. Nah, jendela kita dua kali am. Nah. Nah, tutu gara-gara kada hendak umpatan diurang tutu. Cakap tulak ka orang bakisah ka manduin. Jadi tahu pada kisah batahrim. Ada ni kada bila mandi. Subuh, subuh, mandian, mandian. Imbah mandi jam sapuluh nah sakali pulang mandian lagi. Di saat pagi hari ambil lipat imah duit.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Am, a, iya lah ikam Maskur. Inggih ulun Maskur. A, pinandu lah. Ulun Haji Patimah. A, nang tabulik di KW ti kah? Hihihi lain ulun nang di pian ikam tulung semalam pang kur. Oh iya iya upian ka ji maaf lah ji ulun kada ingat lagi anu kur ikam tiada lah basangu duit sakulah. Nah bulik sakuyan. Bulik ka bu.

Hadirin yang berbahagia, jamaskur ulun jai jangan basangu duit. Kami sudah dua hari kada makanan lawan mama. Kada babaras jai mama garing ulun kada bausaha. Ya Allah ya Rasulullah nakur duit nah. Beundur mas kur diunjuki duit. Alah, napa kur? Duit nih lain du duitan. Tahu ay ulun ji eh. Napa beundur? Pakai. Ulun batakun dulu ji lah. Ay ikam unjuki aku nih, bapadah lah ikam basida kah dapat lawan abah mama bawa ikam nih pacang bari aku duit. Kadada pang, mun kadada buah bulik dahulu. Kasian abah mama berusaha kada jadi pahala sida ka hikam tanpa ahli waris tahu. Hoan pa maskur. Pandainya menjaga pahala orang lain. Kita ni kadang-kadang jangankan menjaga pahala orang, pahala kita sendiri saja kada pandai menjaga. Setang harianan dengar orang membaca di masjid, bulik dia mempayapak baku jadi orang. Hantu kada pandai jaga pahala ngarannya. Ini maskur, jangankan pahala sendiri, pahala orang lain pandai dalam menjaganya. Makanya kita menjaga pahala tu buai laksana baulah rumah tu kada lain. Maulah tu mudah aja. Memelihara tu nang berat. Sama baulah pahala tu nyaman aja. Cuma kadang kita menjaga tu nang kada sanggup.

Ji Padma. Dibalik-balik liu manyamah iya oh. Ji Padma, Ji Padma, Ji, Ji Pad. Dipali-paling liu manya. Kada manyinggai. Nangapa jurang? Ulun kecewa, kecewa. Nangapa dikecewakan? Nangapa nang kaya kita nih ya Allah? Nangapa dikecewakan? Pakaian ikam mana perlu ambil? Duit kada perlu jumput aja hiasan angkat napa perlu?

Kutang bapakai sakali buang. Kaya HP nimba pandirakan buang jadi. Urang sugih napa gerang. Rokok nimba isap-isap pulang. Anak dibuang panjang lagi. Mendisa orang cawat bila kada kaya par iwak jangan buang. Andak ka jandila gugur kada katahuan. Betuhuk ja, cawarku disiati haja mandak. Kamana bapanya cawarku disiati haja mandak. Kada lawas lalu japun bauntaian talinya. Japun mamakannya talinya. Tangan japun jua parut ikan mas jua. Makannya. Bejuntaian tali cawat di muntung japun. Napa ai pang nak sambat pang disambat jurang kung kada ngerti. Mama sayang lawan Hajah Fatimah. Ya Allah ya Rasulullah nak napa ikam sambat macam itu. Caka mama ni nak kada sayang lun ikam kada mungkin ikam ni sedewasa begini. Kada mungkin ikam ni sempat lahir ke dunia. Caka mama tuh kada sayang. Nih ikam ni lahir nih. Mama kandung sembilan bulan dalam rahim. Nih ikam kaluar jangan hianah jangan hianah. Cakam mama tu nak kaya kada sayang, kada saur kaluar bianak beranak kupanggu peluangnya. Nanti di parut bungulai. Karena aku sayang am nak, susu nak menyusu ikam. Yang menjadi jiwa raga ikam, kasih sayang mama kaya jadi ikam ni jadi orang. Kalau nya mama sayang ulun jujur, iya makanya bepadah. Ulun kecewa karena maskur karena dia akan kusayang. Napa garang kisahnya nih? Ulun tadi besidakah kada disambutnya. Sedikitan kalau banyak kaimah. Napa alasannya napa? Jarinya bapadah lah pian lun mama lun abah. Jar ulun kada. Nah, nah. Nah. Nah, lain no lain bila no tuh disiok no no napa napa tutunakai seandainya Mas Kur tuh dewasa pantas akan dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga akhlaknya harat doakan mai ulun jangan dibalakihi bila kajalun Mas Kur

Di situ jasa besar maskur tahadap Patimah. Ayo aja manyandu di nangapa kalagi nak anak besidarak biar kada bapadah mama ni rila. Rila. Rila. Keluar aja bapaknya iih ya bapaknya nangapa kena unjuk aja abah jua rela. Maklum buburitnya miringakan abah rela. abah rela. Isuk hari dijaga pulang. Berpapasan maskur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kor. Basangulah pulang duit sekolah. Sudah mulai semalam jangan kisahkan wan pian. Jangankan ulun besangu belanja, makan janah tiga hari sudah kada makan nasi. Napang dimakan? Kadang pisang bejarang, gumbili bebenam, kaladi bebakar,

Ringkas sejarah tamat maskur kelas 6 setengah bulan sudah Fatimah menjaga maskur ke dada liwat gering ke maskur nih atau ini mandulang ke Sulawesi kada ada hebar lagi ini nih Kemana ya? Ada nang tulak sekolah sebaya maskur kenalnya kia oleh Haji Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa? Sini dulu. Apa pak sini? Apa ke sini? Ke sini. Napa? Ay, ikam tahulah lawan maskur.

Jadi inya bapadah maskur, Jan maskur, mama kada kawa malanjutakan sakulah aku karna mama kada kawa mamodali, tarpaksa putus di tengah-tengah jalan. Uma kasiannya lih, adalah maskurnya talian, ada bangat tu samalam lawan aku mancari kaling buai kuning tulakan. Ya emm, ikam makun laki nah maatariakan duit aku mangirimi, kina ikam kubari jua. Inggih ulun bulik sakulah aku nah, eh hatari nah lah singgahi ka rumah. Bulik sakulah singgahi atarakan takisah maskurah saat itu ampat hari sakalinya pulang kada makan. Mamanya garing maskur kada bisa bausaha. Hanya di rumah tangga dalam keadaan bersedih serta air mata yang menjadi teman. Nak, kuatkan iman nak.

Kayapa urangnya mata hirang putih. Kadaan rambut pang kujur pinda ika-ikal. Tapi haji kure pasti haji Patimah. Napa garang dahulu dikirimakannya? Ini Jemaskor pasti duit. Dibuka dasar duit.

25 tahun riwayatnya Fatimah baumur 18 tahun maskur umurnya takisah dangsanak bapanya Haji Fatimah nah ini nih besapupu sekali kisah tu kawin Bapaknya Haji Fatimah tuh ada dangsanak lalakian, kemudian beranak laki-laki namanya Haji Abdullah.

Jam satu. Jam dua. Maka bila kada datang Pak Haji Abdullah, orang tua tu kada mau guringan. Kan jadi ulun pesan lawan keluarga ulun di Manduin ni. Jadi kakanak lah ding lah dangsanak lah. Jangan talu landung balalah mama tu Pak kada mau guring kada bila kada kita kada datang. Ni kebetulan sudah jam dua Haji Abdullah kada datang. Tiga kali sawat dana. Madang anak. Berunding laki bini. Ayu pang umanya pendapat ikam ni kira-kira anak kita tuh napa yo sebabnya? Aku di umanya kada mengerti pang. Cuma kalau pendapatku macam ini. Kira-kira ni karena kada ada kawan guring haja. Nangapa diulahnya di kalambu saurangan? Uleh ka higa nyamuk. Uleh ka, ka bawah bipijit. Uleh ka, ka meja ruku. Baik baruku ha jumanya. Cakadik uleh ka kiri ada no. No. Kadinya belelah lagi anak Ni nyata da ka dira sungai katapi nini kalo sung batu mau nini mau sako mau sako mau sako tangah tiga haji abdullah datang hanyar bapanya manyaguringan baisukan takuni kamana ji tiap malam jarang naik malam mama mangarti haja tu ulun

Malam gawil anak je par ma napa ma esok hari kebahagiaanmu datang napa kada ngarti ulun ikam naka isuk handak ka paringin tasarah handak ka tanjung tasarah napa garang tukar naka semua pakaian baru maksud mama napa nini mama ni kaitu. Kau akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Maksud mama ulun ni dilekiakan kama. Iya, mun kada beleki ipai kan kada terasa nang nah. Patut tu nak kena. Nah. Lah, mana? Nah. Pakada terasa nah. Nah, sebelah siapa pulang nah. Nah. Lawan siapa ma ulun dikawinakan? Sapupu sakali nak kaya ulih ulih ikam, anak kemanakan abah ikam jua Haji Abdullah. Kadada jawapan Patimah. Malam tu ulah surat kirim baisukan kepada siapa? Kepada Maskur. Catatan, bila Maskur kada datang hari pernikahan, Haji Patimah kada jadi nikah. Ditulak urang tuha, kada ditulak pas sakit hati, sumpah dalam hati, haram kulitku disentuh laki-laki lain kecuali masku. Kada diharapan bebaikan jar batimaku. Maskur beisukan dapat surat, Ma. Imbah ma ai nah, napang? Haji Fatimah belaki am. Nah, judu orang kada maksud ulun tu mah iya mudah. Napa gerang? Ampiham yang beri duit. Allah bungulnya. Maharap berian orang aja kah? Becari, becari, becari. Umpat begawi di batu baraka. Menuri, mendulang. Mula kakana, okay. Nam paling rasa kecewa mai ulun ada. Napa? Bila ulun kada hadir dalam pernikahan Haji Patimah kada mau nikah. Allah, didatangi. Nyata lakatan bahinti. Sampailah saat hari pernikahan. Janji habis bada, habis Jumat jam satu nikah. Jam dua kada nikah belum. Mas Guru belum datang. Tulak berjalan mana jauh. Kenapa nih japa ulun dihadang lagi? Ada nang bersinggahan di masjid nih makan kada jua belum singgahan ke orang nikah. Kalalakan parut. Nah jebungulnya nih nang apa besarwan nang kaya demia. Janji habis beda jam dua dah kada makanan. Parut kam kalilikan. Demi aja baoik bulik bila katan dua impil ne ha. Turun jua satulak bacapal bulik basandal. Ni kawan di bawa. Pas nang panudian ni Pangulo pagat capal. Lainnya bulikan dah. Nah jar Pangulo kena dapat ko ja di masigit kena ini. Bila katahuan aku tapakan kamu ha jar Pangulo. Napa Pangulo tatinggal capal pagat lagi. Lawatan ni gin marasa sudah jam tiga hari, kawin balum. Napa gin diharap lakatan bahimpil ni ha. Busilah laki datang ja bamasak kada aku pukuli laki wara. Bulik ha aku ni angkat lawatan baras pulang kada tabisi gagantiannya buh bulik ja lagi. Habis urang bulikan tangah hampat hanyar datang maskur.

Ulah pulang surat deh Haji Patimah. Kirim lawan maksud isi surat demikian. Bila Maskoro kada datang bacakan doa salamat kada dibariakan makan makan salamat nasi. Dan nang kadua, bila kada sujud di atas pelaminan sampai mati kada turun di atas pelaminan Hajah Patimah. Diam ja maskur. Urang sugih tu pai mudah ja basaruan tu kada lawan muntung lagi pangumuman. Pangumuman, pangumuman. Urang sugih basaruan naik mana langgar, mana masjid, da sakulahan, bamik, bamutur, ba- tulak.

Sampai harinya wan pa urang sugih jam sambilan nda kada makanan balum uma bungulnya siapa ja tu tukang bacandu salaman di hadang nini kulilikan kucing cari tulang nda dapat balum kada nang makannya kadinya batulang ada ada nang lapar ada handak makan nasi tampar urang.